Essalawmaleýkim hormatly watandaşlar! Kim bilmeşi atly bäsleşigimiziň geçen gezekki sanynda biz size şeýle sowal beripdik, Türkmenlerden ilkinji sagat ussasy kim bolupdyr diýip. Ýagny şol sagat ussasynyň adyny hemem familiýasyny ýazmalydy. Ýöne hiç bir ildeşimiz bu soragyň doly jogabyny ýazmagy başarmady. Bir ildeşimiz sagat ussasynyň adyny ýazypdyr, ýöne familiýasy ýadyma düşenok diýipdir. Ýene birki sany ildeşimiz familiýasyny ýalňyş ýazypdyr. Şeýlelik bilen hem, bu gezekki hemaýatkärimiz Amatly nokat trend Instagram sahypasynyň pul baýragyny bir maýyp doganyna seredýän ildeşimiziň altynasar belgisine geçirmegi makul bildik. Dogry jogap bolsa şeýle, Türkmenlerden ilkinji sagat ussasy Muhammetmyrat Nepesliýew. Bir müň dokuz ýüz ýigrimi bäşinji ýylda Uspenskiý türkmen obalaryna aýlanyp, türkmen sazy barada gymmatly maglumatlary toplaýar, birnäçe döredijilik saparlaryny amala aşyrýar. Şoň netijesinde-de Uspenskiý bilen Belýaýewiň Türkmen sazy atly iki tomluk kitaby çapdan çykýar. Ine, şol Uspenskiýiň ýanynda bolup, ähli saparlaryna gatnaşyp, Oňa ýolbelet bolan, oňa hemaýatkärlik eden, oňa kömek beren şol kömekçisiniň adam Muhammetmyrat Nepesliýew. Indi Uspenskiň özi kitabynda Muhammetmyrat Nepesliýew barada näme ýazýar? Men myhmansöýer hojaýynym we Türkmenistan boýunça ondan soňky sergezdançylyklarymyňam hemrasy Muhammetmyrat Nepesliýewiň özi. Utomyş raýonynyň Zekir Çeltek obasyndan. Ilki tanşanymyzda ol otuz bäş ýaşyndady, ol daýhan maşgalasyndan bolup, hünäri boýunça sagat ussasydy. Şu hünäri kär edinen ilkinji türkmen. Rus dilini gowy bilýär we ullakan jemgyýetçilik-guramaçylyk ukyby bilen tapawutlanýar. Ýiti, synçy, akylly we şadyýan, alçak häsiýeti bar. Türkmen sazyny jan-dilden söýýän, ony hemmetaraplaýyn bilýän we Özi-de saz gurallaryny çalmagy başarýan Muhammetmyrat dutar çalýar, onda aýdym aýdýar, şeýle-de tüýdük çalýar. Adam bolmak bilen, ol biziň türkmen saz nusgalaryny ýygnamak boýunça işimiziň ähmiýetine derrew düşündi hem-de hemmetaraplaýyn kömek etmek üçin güýjünde baryny gaýgyrman işledi. Ýerli şiweleri we däp-dessurlary bilensoň, ol geň galaýmaly sypaýyçylyk we başarjaňlyk bilen türkmen bagşylarynam sazandalarynam biziň bilen işlemäge imrindirdi, bu işe gatnaşmaklarynyň nähili ähmiýetiniň bardygyny oňa olara düşündirdi. Türkmenistan boýunça söken menzillerimiň ähli kynçylyklaryny özüm bilen deň çekişendigi üçin türkmen halk saz döredijiligini ýygnamaga gatnaşan ilkinji türkmen hökmünde türkmen halkynyň aňynda ol hormatly orny eýelemäge mynasypdyr. Ine şeýle Uspenskiý Muhammetmyrat Nepesliýewe uly baha berýär. Şoň üçin hem häzirki neslem şol taryhy şahsyýeti Muhammetmyrat Nepesliýewi tanasyn diýen maksat bilen hem Kim bilmeşegiň nobatdaky sowalyna şol hakyndaky soragy goşdum. Häzir belki-de Muhammetmyrat Nepesliýewiň neberesi biziň aramyzda ýaşap ýören bolmagy mümkin. Olaryň hem näme şeýle At-abraýly türkmen halkynyň aýdym-saz sungatyna, taryhyna uly goşant goşan ata-babalarynyň bardygyna buýsanmaga haky bardyr. Meň YouTube kanalyma, Instagram sahypama, TikTok sahypama agza boluň. Kim bilmeşegiň ýeneki täze sowallaryna işjeň gatnaşyň. Janyňyz sag bolsun, öý-ojagyňyz abadan bolsun!